Ay gma, lmumel n Sidna Ɛisa, ɛni akken i tettxemmimeḍ mi tqableḍ tabrat sɣur-neɣ? Kmini a weltma, ɛni tḥesbeḍ d kmini waḥdem i iḥemmlen Sidna Ɛisa deg taddart-im? Ṛebbi yessen-ikun, iḥemmel-ikun. Iceggeɛ-wen lexbar iḍ-agi i wakken ad tt-issenem ur tellim ara waḥd-nwen. Di lweḥc deg tettafem iman-nwen Ṛebbi yettheggi-kun ad tuɣalem d inigan-is dinna deg tmurt Leqbayel. Ibɣa ad ken-isseḥfeḍ di lwaḥc-agi, ad teskellem fell-as, ad tessnem akteṛ bu akteṛ. Akken-nni i d-ihegga Ṛesul Yeḥya zik, win iketben tabrat ay nmeyyez s lechur-agi, tabrat i d-yekteb i lmumnin, ad ten-isseḥfeḍ ad fehmen abrid n Lmasiḥ, ameslak-nsen. Ṛebbi iceggeɛ Yeḥya ad yili weḥd-s i kra n lweqt deg yiwet tegzirt, isem-is Batmus, anida yexdem deg lmiɛaden gar lkufar ur nessin ara maɣ d Iṛebbi. Deg umkan-nni anida yella lmumen weḥd-s, yeɛteb f laman-is, iḥfeḍ aṭas n leḥwayeǧ i t-iheggan ad isseǧhed lmumnin nniḍen ilan weḥd-sen am kunwi. Uqbel ara nmeyyez amek i ihegga Ṛebbi Yeḥya ad yuɣal d aqeddac-is, isɛa awal fell-awen baba.
Ussan-agi iɛeddan ruḥeɣ ɣer tamurt n Turkiya. Tamurt-nni tessemekta-iyi-d tamurt-nwen. Ɣuṣṣen yiwen n ddin am kunwi. Mmugreɣ kraḍ yimasiḥiyen n ṣṣeḥ, lakin llan deg lxuf am kunwi. Ruḥeɣ ɣer temdinin am Afsus, Smirna d Baxramus. Imir cfiɣ am akken Sidna iciɛa kra n tiktabin i warraw n Rebbi yellan deg tudrin-nni. Kra n lǧameɛ ihi ad nɣer yiwet n tabrat. Nekki d Lalla Werdiya nheyya laqrayat-agi lwaḥid, lakin nekkini d amɣa, iles yuzzay, ma yella d nettat d llis n tamurt, daymi ǧǧiɣ-as awal. Yerbeḥ, iyaw ihi ad nebdu s lemɛayna Rebbi, ad nefsi ddeɛwa. Rebbi yessken-aɣ deg wawal-is, akken mkul amasaḥ yessefk ad yeḥfeḍ ad yuɣal tlata leḥwayeǧ. Amezwaru ad yeḥfeḍ amek ara yili d aqeddac, dɣa amek ara d-yuɣal d amrabeḍ, imiren amek i yezmer ad yili d inigi icehden i wiyeḍ ɣef laman-is. Akken-i ula d kečč a gma, kemmini a weltma, Ssid-nneɣ Lmasiḥ yebɣa ad aɣ-yessefhem akken ad ttɣima weḥd-nneɣ yid-s, nettḥebbir ɣef awal-is, amek ara d-nuɣal d ttlata leḥwayeǧ-agi, yeɛni d iqeddacen n Ssid-nneɣ, d imrabḍen, lawk d inigan-is. Aqeddac ur ixeddem ara dima rray-is netta, ittḥessis i wayen i s-iqqar lmɛalem-is. Akka ula d nekk, kečč, d kemmini. Yessefk ad nɣer awal a Rebbi, ad nexdem kul ass ayen i aɣ-d-iqqar deg-s Ssid-nneɣ. Acu i d lecɣel deg umrabeḍ? Ɛni ur iɛebbed ara kul ass di taẓalit? Amek imiren ad d-yuɣal d inigi? Amezwaru, win ilan d inigi yessefk ad yissin win ɣef icehhed. Kečč neɣ kemmini, ilan d lmumen n Sidna Ɛisa dinna deg tudrin d temdinin n Lezzayer, Isefk-as i kul yiwen deg-wen, mkul yiwen deg-neɣ, ad neẓẓar Ssid-nneɣ Lmasiḥ i d-rren d agwaḥi. Yeḥya iẓra Ssid-is d agwaḥi akken ila weḥd-s deg tigzirt-nni. Kečč neɣ kemmini ilan weḥd-nwen, imi ulac lmumnin-nniḍen n Sidna Ɛisa deg taddart-nwen. Iɛdawen-nwen, wid ur nessin ara Sidna Ɛisa, ur zmiren ara ad ken-ḥermen ad tesɛum awaḥin s iden-nwen, ulamma zemren ad ken-qahren, ad inin deg uwen, s ccer, ɣef ddemma n yisem-is. Yyaw ad nɣer ayen i d-yenna Yeḥya mi yesɛa ula d netta awaḥi am wagi. Yekteb deg tabṛat yettwafen deg wawal n Ṛebbi, Awaḥi nɛayes Lmasiḥ nni i s-d-ifka Rebbi i wakken ara yemmel i iqeddacen-is ayen qrib ara d-yawḍen. Ayen i asen-isken Rebbi mi d-iceggeɛ lmelk-is ɣer uqeddac-is Yeḥya, win icehden imiren f ayen akk i yeẓra i sebɛa tijemwa ilan deg Ɛisa deg tmurt n Ṣṣerk. Yeḥya isellem fell-asen inna-yasen Nniɛama d lɛafya ad awen-ttunefken sɣur win ittilin tura, win ilan zik, Win ara d-yasen sɣur Lmasiḥ i nigi Ṣṣadeq d amenzu i d-ikkren seg lmegtin, d lḥakem n igelliden n ddunit. Ɛni mačči d leɛǧeb a yetmaten d isetma imi yebɣa Ṛebbi ad yesseḍher iman-is i nukni ilan kan d iqeddacen-is deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ? Mkul lmumen, mkul aqeddac, yesɛa lmeḥwaǧat imxalfen, ama zik ama d tura. Ar ass-agi, ula d iḍ-agi, Ṛebbi issen mkul yiwen deg-neɣ, issen diɣen lmeḥwaǧat-nneɣ, ibɣa ad aɣ-ihḍeṛ, ad aɣ-yessadhar aweḥḥi deg iman-is. Seg-k, Ṛebbi ihḍeṛ-as i lmelk-is, ifkan imiren lexbaṛ-nni i ṛṛsul Yeḥya, i aɣ-d-yeketben leḥwayeǧ-nni iqqimen inefɛen aɣ-ṛ ass-agi, ama i nekk, lɛawaṛḍi-a, ama i baba, Ama i kunwi dinna deg tmurt, acu, acuɣef i aɣ-d-ixebber leḥwayeǧ-agi? Alxaṭer teqreb-d tisin n Ɛisa Lmasiḥ, izmer ad d-yuɣal iḍ-agi. Mkul lmumen ila yiwen di tajmaɛt Ṛebbi i nkun-iɛzel, iɛateb weḥd-s ɣef ddemma laman-is am Yeḥya, Lameɛna Ṛebbi issen mkul yiwen n warraw-is imbuzaɛen deg ddunit irkul. Iḥemmel mkul yiwen, issen mkul yiwen s yisem-is, issen-ik kečč, issen-ikem kemmini. Sidna Ɛisa Lmasiḥ i ḥemmleɣ akk, i d-inna Yeḥya deg tebṛat-is, Iserreḥ-aɣ si ddnubat-nneɣ deg idammen-is, irra-aɣ akk d ddula n yemṛabḍen i Ṛebbi Baba-s, i wakken nezmer ad neqreb ɣur-s lweqt-nni nebɣa.

Acu ɣef ara meǧden fell-as ɛni? Alxaṭer igad-agi, akken ara t-walin s wallen-nsen, ad t-ɛeqlen. Ad meǧden fell-as, alxaṭer ad ɛeqlen ifut lḥal fell-asen, ad qeblen d ameslak-nsen. Tura yuɣal-asen d lḥakem. Ar tura, llan wid iḥeqren Sidna Ɛisa Lmasiḥ, ḥesben-t ala d nnbi. Ɛni tellam gar-asen? Ɛni tellam gar wid ara imeǧden f Lmasiḥ? lukan ad yuɣal azekka aytmaten di setma mazal ur ifut ara lḥal fell-awen tzemrem ad tbeddlem terbɛa tiḍagi tura ma tebɣam sidneɣ lmasiḥ ad yuɣal ula ccek deg wayagi ula ma ad ddunit nekrent bɣan ad tettun mi ara d-yuɣal d netta ara yesɛun awal aneggaru Ɣef ayagi aɣ-d isiwel sidna ad nili d inigan-is. D tidet llan wid icehden belli sidna Ɛisa d nnbi. Amasiḥi icehed fell-as belli la d ssid-is idderen. Ɣef ayagi ilzem-as i mkul umasiḥi ad yessen ssid-is. Mi tqableḍ sidna Ɛisa d ameslak-ik, tebdiḍ tudert tajdiḍt deg-s. Seg wass uaḥi nni i nekk, inem, isefk ad tuɣaleḍ d inigi icehden i wiyeḍ ɣef ayen tufiḍ deg Sidi-k Lmasiḥ. Lmeɛna nniḍen n inigi, d ccahadet n ddin, acḥal d abrid win icehden f Lmasiḥ yeɛteb diɣen, llan wid immuten f ddemma n cehda-nsen. Kečč ay gma ilan d lmumen n Sidna Ɛisa weḥd-k. Teḥwajeḍ awaḥi n Sidi-k kul ass. Kul ass yelzem-ak ad tmagreḍ udem ɣer udem, ad tɣerreḍ awal-is, ad as-thedreḍ s taẓalit. Ataya awaḥi n Sidna Ɛisa i d-yefka Rebbi Yeḥya. Izmer, izmer ad k-t-id-yefk ula i kečč.

Lameɛna Sidna Lmasiḥ isers afus-is ayeffusef Yeḥya, akken ibɣa ad isers fell-aɣ akk, inna-yas ur ttagad ara, ula yiwen ur izmir ad k-ixeṭṭef seg ufus-iw. Ataya wayen i k-d-iqqar kečč neɣ kemmini ilan d amasiḥi weḥd-k dinna deg tmurt. Ibɣa ad k-isseǧhed Sidi-k, ad iɛas fell-ak, iwakken s ẓẓur tzemreḍ ad tiniḍ, Sidi d amaɛun-iw, ur ttagadeɣ acemma. Acu ara yexdem bunadem? Akkenni ulamma tewɛer lḥala-k, ad tedduḍ ɣer zdat s ẓẓur, s lǧehd, am Yeḥya, i ẓran awaḥi n Sidi s Lmasiḥ. Ma yella akken teḥsiseḍ iḍ-agi, tebɣiḍ ad tuɣaleḍ d aqeddac, d amrabeḍ, d inigi, i Sidi-k Lmasiḥ kul ass. Akteb i Ccix, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. Sutret taktabt yettusemman La Vie Quotidienne. Aktbet i Ccix, tabwaḍt n tibratin 141, Monte Carlo, Monaco. Ad awen-necgeɛ taktabt-nni s tefransist yettusemman La Vie Quotidienne. Ḥassiset tella azekka lḥaǧ i nuba lexbar lxir i ttilin am nuba yiḍ-agi ɣef lɛecra nnefs ama deg Fransa ama deg Lezzayer. Nuba tagi i snat ttawḍent ɣur-wen ɣef lmuja talmast mi ttin uxemsa lmitrat, 14 67 kilwat neɣ aju Monte Carlo. Ur ttagadet ara, i d-yenna Sidna Ɛisa, nekkini d amezwaru, d angaru, d lḥi. Uɣaleɣ mmuteɣ, aqli yeddreɣ seg lqurun ɣer lqurun, sɛiɣ tisura lmut, d tamezduɣt lmegtin. Azul fell-awen ay tmaten di ssma, ruḥet, cehdet ɣef laxbar-agi n lɛajeb durt-agi. Ataya,